Aw hello, aw Vietep maw? Hei kan thenawma inkuah ran kha tlangval che chhe deuh kha hi a rawn leng a, chuvangin kan tan pawn a hlauhawm a, chuvangin rawn man nghal tawh a. Aw an deng hi tunah hian a rawn kal mek a, a a kal mek han tir a, a lut tawh in ka hria maw? Chu chuan rang rang in rawn man do kan chhiat phah vek dawn, chu chu ka rawn hrilh hre duh chau ni e.

Dalia keng lo ka kawp ka kawr lo. Vai chu i si lo. Aw. Hello. Aw. Aw ti kha le sawi rawh le. Mizo tawng thiam lo mi. Are yaar, aap laka tawi hindi layer te.

Hriat ei hlau lo a mi, enkawl na pawi nei mi? Dikhat lak duh te hian ngaih tur a che. U va man pawh i thawk chhuak chauh a nia. Khan ang deuh pawh ha, kat te lo te mai mai a, khatia kat teng tur a lo chhuah duh duh a. Hriat teh, Mizoram Mani khawvel hi kan hlau a, a hlauhawm zia leh a serso tam zia te hi hriat a che. Khan ang deuh pawh ha. Enge ti nge ami hi quarantine lai tih hriat loh ami in lo tlawm a tikhan quarantine nghal in ni tikhan kap in deng char char ang a in peih loh tawp ah chuan in bu mai ang tih tu dang in nei lo. Sawi tawh kha lo ru aw. Hlatlaw tunna inhlauhte ha reng engin an tuah a? Awii, hnuhram kan thlauh a, a har lutuk, vaihhlin hlo leh vawm kur hmun a nia maw? Kan chhoh zau thei lo ret ret. Nang i inthlau zo tawh em? Awii, keimah che hi ka nia, rin ai tak hianin ka har lo maw ka lo ti. Aww. Lawm pawh ka ruai lova. Eh, ani chu kei ni chu kan thlau zau thei lo re re. Vawiin chu thlai hral tur te hawn ila ka tia. Nia rin ni te ni bawk sia haw pa te pawh chu ni la. Nia, thlai hral tur kan lo nei hi zia awm khawp mai kan ei ber ber ani tun lai chu sum hmuhna dang a awm si lova. I nei thlai che a. Aw, ziaawm mai ang che kan nei tha a, thlai rah awm a la hun bawk si lo va, biahlawh hi si tham tak tak chu la awm lo mai ang che kan ngah a ni mai. Nu leh ka thlai te pawh rawn la ve la, kei pawh ka hralh nual tawh a kan ei ber a nia maw? Aw, nia i thlai te chu ka rawn la ve dawn nia an tam te ingah chuan min lo au haw dawn nia aw.

Tunlai ka in la tam deuh a. Eh, kei pawh hei ka la teuh mai. Pawh thing hmun te ka chhawh ka tum a, mahse hra ruah rawh in tla leh bawk sia maw. Chhawh thing hi kei chu nikumah quintal sawmhnih kan cheng a, ret mum a la awm si lova, hralhna awm bawk si lova, A bei dawn thlak em mai. Kut hna thawk a ei zawn chu a rap thlak em mai. Home kuan an team lai awm ve ziah ho hian lo awm min ti che ang tho a. Tih ngin kan nghei lo a, hri laka kan him chhung chuan a tawk viau e. Hausakna hi sum leh pai neih tam a ni ngawt lo va, a neitu rilru zawka innghat a ni. He hun harsa tak kara mahni inluma hlim taka i awm lai khan he hri leng avanga lungngaia rum vawng vawng an awm asin. An lungngaihna ata malsawmna leh hlimna pe theitu chu. Nangmah i ni. Min quarantine rei tawh chiah, chawhmeh siam tur pawh kan nei tawh lo. Engtin nge nana lak a? A buaithlak khawp mai.